Dee Kuch klauen ech! Zang!
Wat méchs de do? Dir maacht eng Party, oder? Nee. Wat wëllt Der da mat deene Wou ass d'Männecher Lampioen, hä? Déi si fir eis Party. Ech wosst et! Ech wëll kommen! Awer nëmme wann s de eis verspréchs dech gutt ze behuelen. No kee! Bis duerno dann! Et ass eng Fuesparty, du muss dech also verkleeden! Vläicht déi hei? Déi ass och esou kleng, ech kréien einfach näischt méi un.
Wow, gesäis gutt aus!
A wéi fannt der mäin neien Hutt?
Eng Kroun fir meng Kinnigin.
An déi heiten ass fir mäi Kinnek. Si dach prett fir op de Bal! Natierlech! Hoffentlech komme mer net ze spéit. Mä wou sinn nëmme meng mof Lilleken? Ah, do si se jo! Mäi Kinnek, méi séier! Ech fuere sou séier wéi et geet, meng Kinnigin. Ech gi mäi Bescht. Aus dem Wee, alleguer! Hei kënnt de Keil! Wat war dat? Main Haarband!
Wou ass main Haarband?
Déi Party gefällt mer elou schon!
Wëlls de eppes drénke Sven?
Wëll déi Kichelcher? Ech hu se selwer gebak, ganz frësch! Si se gutt, gell? Oh Belle, wat bass du schéin! Oh, ech hat och e wonnerschéint d'Hoorband, mee ech hunn det am Bësch verluer. D'Fonsi kann der e Band fir an d'Hoer léinen. Oh, ech mengen net, dass d'Fonsi eppes huet, dat bei meng fantastesch Flilleke passt. Da laf eben ouni ronderëm, Bell. Kyle, du gesäis aus wéi e richtege Bikerprënz op dengem Rappelpäerd.
An elo ginn ech d'Kinnigin Melusina retten. Sëtzt mäi Äisbierg nach richteg? Oh,
hoffentlech wëlls de net. Oh, da setzen ech mech léiwer an de Frigo.
Kuck mol do erop. Dee Jour ass fir herno. Ech wëll en elo.
Du hues eis versprach, dass de dech schécks, erënners de dech? An du hues kee Fueskostüm un. Ma ech sinn dach verkleet als e Besen. Jo, dat zielt net. Well s de e Béise bass, du muss dech als eppes verkleeden, wat s de net bass. Ech wëll mech net verkleeden, ech wëll Kuch! Wie sech net verkleet, kritt och kee Kuch! Ohh! Ahh!
Wat fir eng topeg Party!
Ohh! Wat ass dann dat do?

Wow, genee dat wat ech brauch! Gëff mer déi Flilleken heihin! Awer dat si meng! Ech muss nach verkleet si fir d'Party! Bei mech passen se vill besser! Et muss ee sech als eppes verkleeden, wat een net ass! A wann ee keen Engel ass, sinn ech dat, ech sinn Hypéisen! An als wat verkleeden

Wien ass dann dat do? Oh, dat ass bestëmmt e ganz flotten.
Zang, looss d'Patten dovun! Ech hunn dach gefëllegt!
Ech hu mech verkleet, also kréien ech elo och Kuch? Nee, mir musse waarden, bis d'Fonsi de Kuch opschneit.

Du lauscht op e Stéck Kuch, Cousin? Et gesäit esou gutt aus! Kommt, mer huelen eis e Stéck! Dat däerfe mir dach net! Mer maachen et heemlech, da kritt keen et mat! Wéi geet dat dann?
Du stéchs de Kuch ënnert däi Kostüm an da bréngs de bei d'Déihek do. Ech waarden hannendrun op dech. Da schneide mer eis e putzegt klengt Stéckelchen an da stelle mer en erëm hanescht, okay? Awer da mierke se dach! Ma nee! Crossing, just e klengt Stéckelchen, dat fällt kengem op. Ok, wanns de mengs.
Dance mat mir, du Phantom! Oh, dann eben net.
Pass op, Geescht, oder soll ech Koseng soen? Komesch, dat ass net de Koseng. E wollt dach och kommen.
Ma séier, mer mussen en zréckbréngen. Verméiss den Zong, du sos du wëlls nëmmen e klengt Stéckelchen.
Dat war e Witz, mir iessen e Ganzt. Wat bass du?

e Kuch gegeescht. Sou ass et, an dofir wollt en de Kuch huelen. Dee Geescht, dee Schlëmme, wollt de ganz eleng iessen. Mä mir hunn e verjot. Mir hunn de Kuch gerett. O, eis Helden! O, dir sidd zwee richteg Engelcher.
Ier dech do mol nëmmen net Dei Flilleke si falsch, well ech sin wat ech emmer war, e Béisen.
Ech mengen awer d'Flilleke passe besser bei den Zang, well haut ass en e richtegen Engelchen. Nee, ech sin e Béisen. De Koseng hei ass den Engel, hien huet de Kuch gerett, ech wollt e klauen a ganz eleng era feieren. Esou béis sin ech, e richtege Béisen. Mee de Koseng huet mech opgehalen, hun ech Recht?
Jo sou ass et.
An de Koseng huet sech en extra grousst Stéck verdéngt. Oh merci. Voilà, gudden Appetit. An dat hei ass fir de Kayl. Gëff mer och eent. Du bass dach e Béisen. Déi kréie kee Kuch. Hm, du kriss e klengt Stéck, well s de en éierleche Béise bass.
Béiser sinn net éierlech.
Heiin domat! Mir sinn alleguer immens.